tinokutambirai pajolas news audio manheru akanaka mhuri yezimbabwe tinokutambirai nomufaro mukuru pano pajolas news online youtube channel uri musi wechina 28 chikunguru 2022 Apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau mururimi rweChishona. Pari zvino totanga nekukupai nhau yaSusan Mutami. Susan Mutami anoti kubuda pachena kwaakaita kwakaita kuti arerukirwe. Regai ndipinde munhau iyi yose. Mumwe mushandi wezveutano muZimbabwe ari kuAustralia, Susan Mutami, anoti akabvisa mutoro mukuru pamafudzi ake nekubuda pachena panyaya yekushungurudzwa kwaakaitwa nemutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa achiri mudiki. Mugwaro raabudisa, Mutami atenda avo vakamuratidza rutsigiro kubva paakabuda pachena nezvekushungurudzwa kwaanoti akaitwa achiti hapana achamurambidza kutsvaga kururamisirwa. Zvichakadaro, pane imwe nhau inoti kana Susan ane umbowo hwekuti akabatwa chibharo naVaMnangagwa, ngaabuditse umbowo uhu. Vatsigiri vemutungamiriri wenyika yeZimbabwe, VaEmmerson Mnangagwa, vopikisa mashoko aMutami ekubhinywa kwaanoti akaitwa naVaMnangagwa. Mudzimai anga achitaura anoti iye kana mutami ane humbowo hwacho hwekuti aishungurudzwa nemutungamiriri wenyika ngaahubudise, akangobudisa chete anobva aenda kunoudza VaMnangagwa kuti vape pachigaro. Regai timbokuisirai

Toenderera mberi nenhau dzedu. Bato reZanu PF rinoti VaAbdon Mashayanyika havasi nhengo yebato iri. Regai tipinde munhau iyi yose. Zanu PF yazvisudurutsa kubva kune mumwe mukuru webato akatorwa vhidhiyo achikurudzira kuurayiwa kwemutungamiriri weTriple C, VaNelson Chamisa nevatsigiri vavo pamusangano wakaitwa kuMberengwa North. Mutauriri weZanu PF, VaChristopher Mutsvangwa, vakati mashoko akataurwa naVaAbdon Bito Mashayanyika mashoko ehupenzi uye havana humbowo hwekuti inhengo yebato rinotakura kadhi. Dai iri nhengo yepato, angadai asiri kutaura mashoko asina kunaka. Topinda mune imwe nhau. Advocate Dinha vanorwiswa nembavha. Advocate Martin Dinha vakarwiswa nembavha pamharadzano yeGreendale musi weChipiri manheru. Advocate Dinha vakasiyiwa vakuvara pachidya zvichitevera kurwisana kwavakaita nembavha dziviri dzisina kuzivikanwa idzi. Mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Komishina Paul Nyati vanotsigira nyaya iyi vachiti kuferefetwa kwave kutotanga. Pari zvino tokupai nhau dziri mubepanhau reNewsday. Zviuru zvevatsigiri veZanu-PF zvaigara papurazi reCrest Breeders International zvotarisana nekudzingwa. Regai tipinde munyaya iyi yose. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veZanu PF izvo zviri kugara papurazi reChrist Breeders International zvanzi zvibude munzvimbo iyi kuitira kuti maguta agadziriswe. Nzvimbo iyi iri muHarare South Constituency iri pasi peZanu PF zvichienderana negwaro rekuti vabviswe pamusha uyu wakasainwa nemumwe mutevedzeri wemutumwa wedare redzimhosva muharare efeni tapfuma vatsigiri vebato riri kutonga vapihwa maawa makumi mana nemasere ekuti vabude panzvimbo iyi mushure mekunge langvon estate farm yaenda kumatare ichiti ndeyayo Mune imwe nhau, vagari vekuMwenezi vanonzi vari kumanikidzwa kubvisa ma10 pamunhu ayo achazoshandiswa kutenga mombe yekupa mutungamiriri wenyika VaMnangagwa pavachashanya. Makanzuru nemadzishe eZanu PF kuMwenezi, kwaMaranda kuMasvingo vanonzi vari kumanikidza vagari vemumusha uyu kuti vabvise ma10 pamunhu mumwe nemumwe kuitira kutenga mombe yekupa mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa apo pavachashanyira mwenezi munguva pfupi ichatevera. Mumwe mugari wemumusha uyu asina kuda kudomwa nezita anoti makansela eZanu PF ari kuti mari iyi ichashandiswa pakutenga mombe pamberi pekushanya kwavaMnangagwa. VaMavenyengwa vanoti havana chavanoziva pamusoro pemamiriro Nemari yekubviswa nevagari iyi, topinda mune imwe nhau. Kutongwa kwaMamombe naChimbiri kunotarisirwa kuenderera mberi musi weChishanu svondo rinouya. Gweta riri kumirira vaviri veTriple C Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri nezuro rakaramba umbowo hwevhidhiyo hwakasvitswa nehurumende huchiti vaviri ava vane mhosva yekunyepera kupambwa richiti hunonyadzisa. Zvisinei, mutongi wedare remajistrate, Amai Faith Mushure, vakatambira mavhidhiyo aya seumbowo vachiti vanofanira kuendesa kudare VaMuchadehama vachipiwa mukana wekubvunzurudza mufakazi. Mushure akasendeka kutongwa kumusi weChishanu svondo rinouya. Topinda mune imwe nhau. Mapurisa anopindura Amai Beatrice Mutetwa. Mapurisa eZimbabwe Recovery Public Police apindura tsamba yakanyorwa negweta reHuman Rights Beatrice Mutetwa pamusoro pekusasungwa kwaAbdon Mashayanyika uyo ane vhidhiyo rakatenderera zvikuru achikurudzira kuurawa kwaVaChamisa nevana vavo nevatsigiri vavo. Mapurisa achipindura ati ari kuferefeta nyaya iyi uye achazivisa zvimwe kana pane zvazoitika. Topinda mune imwe nhau. VaJonathan Moyo vanopemera VaNelson Chamisa mhosva yekurwiswa kwavanoitwa padandemudande. Vaimbova nhengo yePolitburo yeZanu-PF VaJonathan Moyo vanoti mutungamiriri weTriple C, VaNelson Chamisa, ndivo vakakonzeresa kurwiswa padandemutande kwakanangana nemhuri yavo kusanganisira mwanasikana wavo mushakabvu nevatsigiri vebato reTriple C. VaMoyo avo vanofungidzirwa kuti vari kukinya vanoti kutadza kwaChamisa kumisa vatsigiri vavo kuti vasamurwisa padandemutande kunoratidza kuti vanotsigira kushungurudzwa uku. Vachinyora padandemutande reTwitter, VaMoyo vanonzi VaChamisa vakaramba kuedza kugadzirisa nyaya yekushungurudzwa kwavakaitwa padandemutande. Topinda mune imwe nhau. Hurumende inoti haina simba rekubhadhara vashandi nemari yemadhora ekuAmerica. Gurukota rezvevashandi vehurumende, vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, VaPaul Mavhima, vatsinhira zvakare kuti hurumende haina simba rekubhadhara vashandi vehurumende mari yemadhora ekuAmerica yaibhadharwa muna Gumiguru 2018 iyo inoita 540 US. Topinda mune imwe nhau. Vadzidzisi vokumbira ZimSec kuti iwedzere mazuva ekubhadhara mari dzekunyora bvunzo. Regai ndikupei nhau iyi yose. Mubatanidzwa wevadzidzisi wadaidzira kuti mazuva ekubhadhara mari dzekunyora bvunzo awedzerwe kubva Musi wa 22 kusvika musi wa 29 yeChikunguru. Izvi zvinouya mushure mekunge vadzidzisi vaona kuti pakati pezvikamu zvevadzidzi zvinogona kutadza kunyora bvunzo nekuti vabereki nevachengeti munyika yese vari kutadza kubhadhara mari iyi mumazuva akapiwa. Topinda mune imwe nhau. Kuramwa mabasa kwaive kwakarongwa nevashandi vehurumende kunotadza kubudirira. Vashandi vehurumende vaive vachironga kuramwa mabasa kwemazuva maviri vakatadza kutanga musi weChitatu. Vatungamiriri vemasangano Vachazeya uwandu hweavo vaive vasarudza kugara pamba maererano nezvakanga zvavimbiswa. Vana mukoti vepapa reNyatwa Group of Hospitals vaive vari pabasa, bhizinesi richifamba semazuva ese. Mapurisa aive atoisa marori anodzivirira mhirizhonga pedyo nePublic Service Association House ukuwo kwaive kwarongwa musangano wevatori venhau kuti vape umbowo pamusoro pekuramwa mabasa uku kusina kuzoitwa. Topinda mune imwe nhau. Mumwe mupurisa anobatwa aine mbanje inorema 20 gram. Mupurisa anopinza vamwe basa amiswa pamberi pedare achipomorwa mhosva yekuva nezvinodhaka zvine njodzi zvisiri pamutemo. Wesley Mavhengeri ane makore 20 okuberekwa akamiswa pamberi pemutongi wedare remajistrate muHarare, Nyaradzo Sarudzai, Manokuri nemusi weMugovera wadarika ndokuzonzi adzoserwe muhusungwa kusvikira musi wa 17 Nyamavhuvhu achizobhadhara mari yechibatiso inoita 10,000. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano. Ndini wenyu Makoti ndanga ndichikupakurirai nhau dzinodakadza idzi. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu mosubscribe ipapo subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisaneta musakangano zvakare kuti tine gurupu redu rewhatsapp rakapenga rinonakidza kudarika zvimwe zvese nhamba dzewhatsapp dzinoti plus 263 775 934 930 tinoti zvisarai nomufaro tobatana zvakare mangwana